Vafilipiya, ku avanyisa ka vunharhu. Kutani sweswi vamakwerhu, titsakeleni eHosini. A swi ndzi karhati ku engeta ndzi mi tsalela swo fana, naswona swi pfuna ku mi tiyisa. Chavani timbyana, va nga vaendli va leswo biha, chavani lava tixekelelaka miri, hikuva hi hina hi nga ngoma ya xiviri, hi hina hi gandzelaka Xikwembu hi moya wa xona. hina hi tidzunisaka ha Kreste Yesu, hi nga vekiki ku tshemba ka hina eka leswi endliwaka hi vanhu ntsena. Swa twala leswaku ndzi nga veka ku tshemba ka mina eka leswo tano. Loko munhu un'wana a anakanya leswaku a nga tiseketela hi leswi endliwaka hi vanhu ntsena, mina ndzi na swona ku tlula yena. Ndzi yimbisiwile ndza ha ri n'wana wa masiku ya nhungu ntsena, ndzi wa rixaka ra Israyele, wa nyimba ya Benjamini. ndzi Muheveru wa Vaheveru, hi tlhelo ra ku hlayisa nawu a ndzi ri Mufarisi, loko ku ri ku hiseka, hi mina ndzi nga xanisa kereke, hi tlhelo ra ku va munhu wo lulama hi ku hlayisa nawu a ndzi nga ri na nandzu, kambe leswi a ndzi tiseketela ngopfu hi swona ndzi swi langutile swi ri leswi nga ha pfuniki nchumu eka mina hikwalaho ka Kreste. Ku nga ri swona ntsena, ndzi tekile hinkwaswo swi ri leswi nga ha pfuniki nchumu, loko swi ringanisiwa na risima leri tlulaka hinkwaswo ra ku tiva Kreste Yesu Hosi ya mina. Hikwalaho ka yena, ndzi fularhele hinkwaswo ndzi swi vona swi ri thyaka ntsena, leswaku ndzi ta kuma Kreste, ni ku kumiwa ndzi ri xilo xin'we na yena, ndzi nga ha ri na ku lulama loku nga ka mina, loku ndzi ku kumaka hi ku hlayisa nawu. kambe ndzi ri ni ku lulama loku nyikiwaka hi ku pfumela eka Kreste, ku lulama loku humaka eka Xikwembu, loku yimaka ehenhla ka ku pfumela. Ndzi navela ntsena ku tiva Kreste ni matimba ya ku pfuka ka yena eku feni, ndzi kota ni ku hlangana na yena eku vavisekeni ka yena, ndzi endliwa la kotisaka yena eku feni, hi ku tshemba leswaku loko swi endleka, na mina ndzi ta kuma ku pfuka exikarhi ka vafi. A ndzi vuli leswaku ndzi swi kumile sweswo kumbe leswaku ndzi hetisekile. E-e, kambe ndzi ringeta ku tikarhata leswaku ndzi swi kuma swi va swa mina, hikuva Kriste Yesu u ndzi kumile a ndzi endla wa yena. Vamakwerhu, loko a ri mina, a ndzi anakanyi leswaku ndzi swi kumile, kambe ndzi endla xilo xin'we ntsena, ndzi rivala swa le ndzhaku ni ku ringeta hi matimba ku ya fika eka leswi nga le mahlweni kutani ndzi tsutsuma ndzi kongomile swa le mahlweni leswaku ndzi ta kuma hakelo ku nga ku vitana ka Xikwembu ha Kreste Yesu loko ha kona xi hi vitanelaka evuton'wini bya le henhla hina hinkwerhu lava hi kuleke emoyeni hi fanele ku va ni mianakanyo leyo tano kambe loko eka swin'wana mi va ni ku anakanya hi ndlela yin'wana, Xikwembu xi ta swi hlavutela eka n'wina. Ntsena a hi khomeni hi tiya eka leswi hi nga fika eka swona. Vamakwerhu, tekelelani mina n'wina hinkwenu, hi mi boxele ntila lowunene, hikokwalaho langutani lava fambaka ha wona. Ndzi tshama ndzi mi byela mhaka leyi hakanyingi, Kutani sweswi ndzi engeta ndzi mi byela yona hi mihloti. Ku ni lavo tala lava eku hanyeni ka vona va nga valala va xihambano xa Kreste. Makumu ya vona i ku lova. Xikwembu xa vona i khwiri ra vona. Va tidzunisa hi leswi a va fanele ku va ni tingana ha swona, va anakanya swa misava leyi ntsena. Kambe ra hina kaya ri le matilweni. Kutani hi langutela hi mbilu hinkwayo Muponisi wa hina loyi a nga tata a huma kona, a nga Hosi Yesu Kreste. U ta hundzula miri wa hina lowu solekaka a wu endla lowu fanaka ni miri wa yena lowo kwetsima, hi matimba lawa ha wona a kotaka ku veka hinkwaswo ehansi ka mfumo wa yena.